Mizote khawvel hun tawnah hian hun khirh leh hrehawm bera ngaih zing a mi chu ram buai lai kha a ni. Remna ni a lo thlen hian kha hun khirh kan tawn laia remna kawng zawng tute kha hriat chhuahin an awm leh thin. Chu remna a awm theih nana tha thawh a theih tawp chhuahtu mi pawimawh tak an awm laiin hun harsa tak tak pal tlangtu Kohhran hruaitute zinga mi pawimawh tak pakhat Reverend Doctor Lalsawma chu kan chawimawi leh dawn a ni. Kum sangkhat zakua sawmthum June i sawmhnih leh pariata Sailam khuaa a lo pianga a nu chu dar neih kung i ral te a ni a. A pa chu Reverend Lang Lura a ni. Zirna lama Mizo High School, Aizawl atangin Matric a pass a, kum sangkhat zakua sawm kua panga ah Chera Theological College atangin Licenciate Theology a zoh a. Sangkhat zakua sawm nga leh pariat ah Serampore atangin Bachelor of Divinity a zoh leh a. Pro-Pastor ah te a tan hnu ah Special Synod kum sangkhat zakua sawm nga leh pariat a neih chuan Pastor atan a nem nghet ta a ni. Pastor hna thawh hnuah kum sangkha zakua sawmruk leh pakhat June thla khan Leonard Theological College, Jabalpur-ah MTH zir turin an nupa in an kal a. A zir zawha Aizawl Theological College-ah Lecturer, Registrar leh Principal hna te a thawk a. Kum sangkha zakua sawmruk leh pariatah Leonard Theological College, Jabalpur atangin Master Degree a nei leh a, Mizo zinga hmasa ber a ni. Mizoram Synod ah chuan vo pawimawh tak tak chelin Synod Moderator hial a lo ni tawh a, kum sangkha zakua sawmriat pakua leh sangkha zakua sawmkua leh pahnih chhung khan Mission veng bial ah Pastor a ni a, sangkha zakua sawmkua leh pathum ah Pension in a chhuak ta a ni. Zalenna sual lai ah remna kawng zawngtu te zing a a tel avang a chawimawi a nih avang in He lam hi kan luhchilh dawn a ni. Khatia ram a buai khan Kohhran hruaitute khan mipui thla bar leh mang angte an buaipui nasa hle a. Mnf hruaitu ber Pu Laldenga Prime Minister Indira Gandhi leh mi pawimawh dangte hmuhin India ram leh Aizawl leh hmun hrang hrangte leh London te thlengin Kohhran hruaitute kha an kal a. Chuta vir buai tak zinga mi chu Reverend Lalsawma hi a ni a. Ram buai nasa tak karah khan hun rem chang tak inher chhuakin Kohhran hruaitute khan remna kawng zawngin Pu Laldenga chu Sabualah an hmu ta a. Chuta an thu kena chu, Mihring nunna hi Pathian siam a ni a, ama ta a ni bawk a. Chuvangin politic avang leh eng dang vang mahin mihring nunna hi tihchhiat tur a ni lo. Chu chu Isua Krista chanchin tha ringtute chuan kan zawm tur a ni tih leh India sorkar laipui laka ral thuam hmanga Independence sual chhuah tum hi Mizote kawng tur a ni lo. India danpui chhunga tuna kan ram dinhmun aia dinhmun tha zawk sual chhuak tura ṭan lak hi kan tih tur a ni zawk ang tihte chu an thuthlen a ni a. Sabual inbiaknah hian Pu Laldenga hian. palai te chu tha tak leh lawm takin a lo dawng sawng a, kan duh ber leh sual chhuah kan tum ber, self determination, dinhmun a ni a. Tunah hian ke kan pen tan chauh a, chu ti mai a han insut leh thei kan ni lo ve, tiin a lo thlah ve thung a ni. Hemi hnu hian. Ebenezer Kema inbiakna te neih a ni a. Home Minister Pu Lalkhawliana chuan, Kei chu kawng rosu ber ka ni lova, mahse ka dinhmun atangin thei ang tawkin ka lo tang zui ange, tiin a lo thlah ve leh thung a. Ebenezer Kema hi lengte ram reiek lam hnaih. tan lui chhunga awm a ni. Hemi bakah hian Dawlaia te meeting neih a ni a, chumi tum chuan Zoram mipui tuarna nasa tak leh mipui rilruchi aiin nasa tak karah Peace Committee chuan MNF Headquarters-a mipui dinhmun chu thlen tul an ti a. Chuta tan chuan Pu Laldenga biak tha an ti a, mahse amah a remchan loh avangin Pu Vanlalngai leh Pu Rosama te a rawn tir a. Mizoram atangin Rev. Lalsawma leh Rev. Zairema te an kal ve leh thung a, tichuan sawrkhar lam SIB hotu te pawhin an telpui a, Silchar kawng Dawlai Inspection Bangla ah an inkawm ta a, rei fe an inkawm hnuah an inthen ta a ni. Hemi hnu hian Kachar CID ten Karimganj lawngkaiah President Palaite hi an lo man a, lung inah an khung zui a. Hetiang a ni vang hian Palaite, Aizawl an thlen chuan Reverend Zairema chu an man ve leh nghal a lock up an dah a. Chu veleh Assam Chief Minister hnenah chhuah dil turin Reverend Lalsawma leh Reverend Sipa Zawnate chu, Shillongah an tlan thla a, chutah chuan Chief Minister leh Chief Secretary te an zu hmu a. Chief Minister Chaliha chuan Zairema hi mi tha tak a ni lo, mnf lamtang a ni ang a lo ti a. An haw leh ta vang vanga Aizawl an thlenin man leh a ni ta a, tichuan lock-up-ah lut lovin bel a ni a, kum tawp thlengin hap ta hnih danah an in report dun zel ta a ni. June ni sawm panga Sangkhajakua sawmriah leh pahnih khan meeting neih a ni a, chutah chuan Presbyterian te, Baptist te, United Pentecostal Church te, Roman Catholic te, Salvation Army te leh Seventh Day Adventist te an ni a, hemi ah hian thil chi hrang hrang an rel a, chutah chuan Paul aiawh delegation atan mi pathum an ruat a. Chung zingah chuan Reverend Lalsawma pawh hi a tel a, an ruat dangte chu Pastor Vialrawna leh Reverend Pi Lianzuala te an ni a. Tichuan Lieutenant Governor thurawt mnf kohchhuah tumna thu phuah chu an ngaihtuah a, mahse an huphurh em avangin an siam thei ta lo va. Hei bakah hian Indira Gandhi hi April ni sawm paruk sang kha zakua sawmriat leh pali khan Aizawlah a lo kal a, chutah chuan Raj Bhavanah an inkawm a, Rev. Lal Sawma pawh hemi tum hian a tel a, chutah chuan Zoram Kohhran hruaitute committee chuan amah biak tuma an kal thu leh an hmuh theih loh thu te an hrilh a. Engvangin nge MNF nena inbiakna in tih tawp a, Pu Laldenga pawh India tanga in chhuah tir tiin Indira Gandhi hi an zawt hial a ni. Hemi tum hian Pi Indira Gandhi hian, Kohhran hruaituten min biak tuma Delhi in lo kal hi ka hre reng reng lo. India sorkar chu MNF nena in be turin a in hawng reng a, Laldenga nena kan in biakna tha takin a kal a, mahse engvang nge ka hre lo? Midang influence vang nge Kan inbiakna kawng pa ngai lova kal ta thut a, kan inbiak leh dawn chuan Laldenga'n kawng a hawn a ngai ang, tiin chu bakah peace talk neih theihna atan chuan state sorkara pawimawh hle a in ram in thlanna lo awm turah hian Congress thlangtling ula in harsatna chu sutkian dan kawng a awm ka ring tih te in hemi tum hian a lo hrilh a ni. Tichuan Pu Laldenga be tur hian London-a June ni sawmhnih leh panga Sangha Zakua Sawmriat leh pali khan an kal a, chutah chuan Reverend Lalsawma te, Reverend Vialzai Thanga te, Upa Chalhnuna te an zuk kal la an bia a. A hnenah chuan Indira Gandhi thusawi chu an hrilh a, a ni chuan, Min va hrilh har ve, Thuthangah chuan in inbiak thu pawh ka lo hre tawh a ni maithei e. Mahse chu chu riumawr mai a ni. Mizoramah khian tunah chuan kohhran chauh lo chu tumah ka be dawn lo. In thu sawi avang chuan ka lawm em em a ni. Thei ang angin ka lo bawh zui ang e, a ti a. He thil hi hriat zui a nih dan chuan India sorkara July ni sawmhnih leh panga ah thlen a theh luh a ni a, Pu Laldengan a theh lut a. November thla India ah an ko lut a, Indira Gandhi kha misual quota thi vangin Laldenga nena inbiakna pawh khaihlak ta deuh a ni. Chu bakah chuan April ni sawm pahnih sangkhat zakua sawmriat leh panga khan New Delhi-ah Rajiv Gandhi biak leh a ni a, hemi tum hian Baptist aiawhin Reverend Pial Zuala, UPC aiawhin Reverend Lalrinsanga, Presbyterian aiawhin Reverend Lalsawma, Salvation Army aiawhin Major Thansanga leh Brigadier Sawichhunga, Roman Catholic aiawhin Pu Vielbela te an kal a, tichuan hemi tum pawh hian Rajiv Gandhi hi an zu bia a. He inbiaknaah hian thil tam tak sawi ho a ni a, chungte chu a vaiah chhiar vek sen pawh a ni lo a. Inbiakna tha tak an nei a, a tawp lamah phei chuan Mizoram tlawh tur te pawhin an sawm a, a theih phei chuan Mizo thalai te hnena thu sawina hun nei tur te pawhin an sawm a, a ni pawhin hun remchang hmasa Mizoram zin a tum thu te pawh lo sawi a ni. Heng bakah hian Zoram Kohhran thuaitute, Committee, Hian Pu Laldenga a bang lan len chilh a, Mizo inkawm pangaiin an kawm a, thu pahnih erawh amah an zawt a, chutiang chuan hma an la a ni. Rev. Lalsawma leh a nupui Pi Lalnuntluangi te hian fa mipa pali leh hmeichhia pahnih an nei a, a nupui ina heng hun lai chanchin a ziah zinga thil tawi te han sawi ila, chu chuan hun ralṭi leh dinhmun harsa taka awm chunga Mizo mipuite tana a lo pen chhuah thin dan te pawh a hrilin a rinawm. A nupuina a ziah dan chuan zing lamah pawh mi ar chhiar a hawnga buhfaite a thehdarhsak thin a, chutiang chuan hun a hmang thin a. A zin chhuah a tul thin si a, eng engah nge a zin min hrilh ngai lem lo a, Synod thil a nih loh chuan min hrilh ngai lem lo. Riak ngam hmang loin ka naute leh theological zirlaite ka sawm kual deuh reng mai a, hah chu a hah hle thin a, mahse kan hriat loh tur a tam thin a ni ang, kan hriat pui vak lo. Hlauh tur erawh a tam a, lehlam sipaiten ka fapa upa ber lak bo sakah te an vo thin tih Tu hnute hian ka hre ve chauh a ni. Kan in a him tih avanga mikhual chhuat dap tlata riak deuh reng mai kan nei a. Thenawm hnaite pawh lo riah luh hun a awm thin a, amah erawh chu kan pa kha Pathianin a hum ka ti mai tiin an hun harsa tak tawn lai chanchin te a sawi a ni. Heng kan han sawi tak te hi hun rei lo te chhunga han tarlan mai theih. Rev. Lalsawma inhnamhnawihna leh remna a awm theihna atana a thawhlawk dan te heta tang hian kan hret thiam theihin a rinawm a, kum sangni leh sawmhnih leh pahnih remna ni ah hian MZP chuan chawimawi phu ah a ngai a, a chawimawi ta a ni.